सुन्दर चीज खाउ स्वच्छ वातावरणमे रहू गलत चीज नहि खाउ बीमार पड़ि जायब अहाँ साबुन जे होइ छै आब अहाँ नेता नहि बनू नहि देखियौ, नहि अते- कहलक तऽ बड़ अते- नीक गप हमरे से एक मिनट लेकिन अते- एकरा देखलियै अखन की केलक हन पिचकारी मारलक यौ नहि, नहि, बाप रे, ई लोग- पिचकारी मारलक देखियौ हन एकटा हम अहाँ सबके चीज बताबऽ चाहै छी ई जतेक भी अखन बकचोदी केलक हन हँ एहि चीज पर अहाँ सब तऽ ध्यान देबे करबै लेकिन संगे हिनको ध्यान दै लए अहाँ सब कमेंट में कहि सकै छियै कि बाप का मिर्चा संगे गुटका खूब खा छलिए ताहिमे बुझलियै? कनियो ई कम नहि छै गजब बेइज्जती है बुझलियै ने से देख सकै छियै अगर मुँह कान देख कऽ आ कए कऽ देखाबऽ आ देखियौ जी पर देखियौ कहत हम देखाबऽ। पाने खेने जी छी बाहर करा ने

सुनू एकटा गप कहै छी सावन भऽ गेलै हन हँ धन रोपनी जे छै अपना गाममे पूरा भऽ गेल हन देख से सकै छियै देख एकरे सकै हम छियै नजारा केना देखा दै एकदम, छी। हँ एमहर हमसब अखन गरहाम बाधमे छी हँ। एमहर पानि नहि एलै हन लेकिन आओर जतऽ नीचा बाध छै ओमहर पानि जे छै से भरपूर मात्रामे भरि चुकल छै खाली अपना एम्हर गढ़ा दिसन पानि नहि आयल छै नहि धान हम अहाँ रख लेलहुँ ठीक छै लेकिन प्रकृतिक और परमात्माके मोन हेतै तब ने नहि तऽ एखने वर्षाके लए कऽ चलि जाय नहि नहि नहि एहि बेर सब हमरा सबके एकटा से आशा है। वार्ड नंबर प्रत्याशी के घर वाली हैया देखियौ हिनकर घरवला छथिन वार्ड नंबर अच्छा घर वाली हिनकर मैडम छथिन वार्ड नंबर हँ। देख सकै छियै अखन कतौ से देखै छियै राशन पानी लऽ गेलै यानी जनता मे नहि बटथिन बाढ़ि के महीना छै सब अपने के रस्सी आर बचबै दुआरे शायद देने हेतै लेकिन इहो जे छै से जनता मे नहि जेतै ई सीधा अपना घर मे जेतै बैग देख सकै छियै जाहिमे सामान तामान बाँटै लए देने अयो हेतै। ई प्राइवेट बाइक छियै यौ नहीं प्राइवेट ब्लूका बैग थोड़े प्राइवेट रहे छै एकरा यहाँ बैग सब सरकारी ही छै एहिमे देखै छियै राशन पानी देने छै एकदम से हे दुकान देखियौ झूठ ब्रेड नहि करत। बुझलियै देख लियौ ई सब वार्ड मेंबर सबके घपलाबाजी छियै बुझलियै देख सकै छियै ना ना ई सब गरीब के बंटवारा के लेल छै एना नहि कहियो मदद गरीब के के लेल छै। थर्मोकोल बांटि के गरीब के थर्मोकोल के दोकान के लेल नहि हेतै। देख सकै छियै थर्मोकोल बटते गरीब में देखियौ। आ खाय वाला बैग सब जेते घर ससुरारि भेज देथिन नहि कोनो काम भेटतै तऽ डाटा केवल चाहिए डाटा केवल चाहिए बच गल दुकान का सामान कहाँ जनता का घोर अपमान भेल देखियो बाढ़ि बुनी के महीना छै जनता में बांट सके छी एहिसँ अहाँके ई फायदा हैत जनता के मोबाइल चार्ज रहते तऽ अहाँके बात डायरेक्ट जनता लग तक डायरेक्ट पहुँच बुझलियै चार्ज जे नहि रहतै तऽ अहाँके बात नहि बुझायत लोक सतर्क केना रहतै से अच्छा कहू। आ, एक बेर पूरा हरियाली देखा दियौ तऽ एकदम हरियाली हरियाली एहन दुनियामे दृश्य नहि भेटत कतहु नहि भेटत मिथिला सन देख सकै धरती जे छै एहि दुनियामे नहि छै आ नहि हेतै जाहिठाम स्वयं साक्षात तीनू लोक के डायरेक्टर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राम जी अबऽ अला। पड़ल। पैदले आराम आयल छलै आओर नहि आयल छलै कोइ संपूर्ण देवगण हुनका यो महादेवो जी आयल छलखिन कोना विष्णु कोना पपीता एक भए जाइ छै। विद्यापति जी के अंगना ओहो जता शंकर बन एला उगना जता शंकर बन एला उगना

कलाकार साहब बाप रे बाप ताली बजबे वाला हिनका सबके अहाँ उन तरे सब सब। हमरा वीडियो में कमेंट के माध्यम से बुला सके छी आ सिर्फ अहाँ अपन अगर हमरा सबके क्षेत्र में रहत सिर्फ अहाँ अपन गांव का नाम कह दियो हम सब जगह के ताकि लेबे कतऽ ताकि अहाँ लेबै, सब करै छी खाली गांव का नाम कह दियो बस भऽ गेलै ओना लगे नहीं है कि मधुबनी जिला में कोनो गांव छूटल है हमरा सबसे एतऽ से लए कऽ नेपाल तक मालो टोल गेल छी हमसब नाम देखियो और हर महादेव यौ एकटा खजौली बात पर हमरा प्रखंड विचार पर। करबाक छलै हँ। अहाँ सब लाइक जे नहि करबै आ वीडियो के कमेंट नहि करबै तऽ अहाँ सबके मुंह में हटि देब ई हमरा सब बुते नहि है ई अहाँके ई मुँहमा दुआरे अगेने अछि तऽ अहाँके हेग सकैया एहिमे कोनो अथी नहि छै से बुझियौ आब सोचू चलू यौ एहन एगो चीज सुन्दर- कहू कि गाम में अहाँ सब कहियो भोज भात तऽ खेनिए टा हेबै हाँ कनि गोल भए जाओ बड खेने छी ठीक छै भोज भात खेने हेबै ओहिमे देखैत हेबै कि सबसँ अहम रोल जे रहै छै कोनो भी काजके लेल बच्चाके रहै छै बहुत बहुत ठीक पानि तऽ एनानेमे एक नम्बर रहत लेकिन ओकरा लोक पानि आनैमे पत्ता दै लए गिलास जरना आनै लए गिलास दै लए सब किछु दऽ देत लेकिन ओकरा तरकारी नहि परसऽ देत एहि चीजके इंसाफ चाही हमरा ओकरा सब्जी किया नहि बाँटऽ दै छै बच्चा सबके से कहू सब्जी बेसी के दऽ देते ताहि दुआरे आँय पापड़ तऽ सेहो नहि पापड़ पापड़ तऽ बाप रे बाप चरौरी से नहि। चरौरी

सब लए पहुँचे माइक माइक वाला तऽ कहब लेकिन एहिमे ई सब चीज रहबाक चाही ई जूतो लगेनहार एगो रहबाक चाही हँ। लेकिन एकटा सबंचमे नहि आयत अहाँके भोज भातमे की अहाँ जे बैठल रहबै हूँ ओतऽ बहि आँर लटका के एना कऽ बैस रहत अगाड़ीमे हँ बुझत की फलना बाबू केहन बनल यऽ ए, जेहने बनी बड़ा रहबै खराब तेहने लगैया ओ दृश्य आर बनबै घड़ीमे ओकर था पता नहि बाप बनबै घड़ीमे ओ नहि भेटत अहाँके नहि नहि लेकिन जखन खाइत रहबै तऽ अगाड़ीमे आर लटका कऽ ठाढ़ भए बैठ जेता केहन बनल यऽ तीमन दालि सब बढ़िआँ बनल आब ओ लटकबै वाला प्रथा खतम एहि दुआरे कि आब सब बेसी लोग पेंट पिन्है छै आ ओहिसँ बेसी जींस पिन्है छै